Felly, dyma ni, i ni wedi cyrraedd y feirniadaeth, i ni wedi penderfynu pwy sydd wedi creu'r het bwced gorau yng Nghymru. A jes cyn i ni fynd i'r feirniadaeth, mae Geraint a Tim yn cadw cwmni fi fan hyn. Mae rai fi wneud, boes ni wedi cael yn sbwylo dros 5,000 o hetiau bwced wedi cael i dylunio. Felly, ie, yeah, ni wedi cael bach o waith yn penderfynu Sori, oedd y rhai gorau, felly diolch o galon a i ni wedi cael hetiau o blant dros Gymru gyfan, plant o ysgolion o bob math, cynradd, uwchradd, ysgolion Cymraeg, di-Cymraeg, crefyddol, ysgolion preifat, felly mae wedi bod yn gret gweld sio gymaint o blant um, yeah, yn bod yn creadigol, yn dylunio i hetiau bwced, jyst i'ch atgoffa chi felly o ran beth yw'r wobr i'r enillydd, wel fe fydd set o hetiau i'r dosbarth cyfan gyda'r dyluniad buddugol yn cael ei creu, felly bydd pawb yn eich dosbarth chi yn cael het. Fe fydd cyfle i'r plentyn hefyd i oelio sesiwn hyfforddi tîm Beeldro, tîm Peeldrod Cymru yn y Gwanwyn a hefyd arddeg bach gan siop Spirit of 58 i'r pedwar nath gyrraedd y brig. Felly, Geraint, fi'n gwybod chi wedi bod yn gyfrifol am ysgrifennu'r feirniadaeth, felly Na i, pasaf y draw atoch chi. Do, wel, wel diolch yn fawr Sionet. Do, um, oedd y safon fel ti'n dweud yn uchel iawn ac yn amlwg does a ddim prinder dylunwyr ifanc talentog yng Nghymru heddiw. Ond da ni wedi llwyddo i gael nhw lawr i bedair, i'r pedair, uh, rhestr fer o bedair het. Um, yn gyntaf mae Zakia Johnson o'r Rydaman, oedden ni'n hoff iawn o siap y ddraig yma efo'r Llythyren Ec am Gymru o gwmpas llun cwpan y byd, a'r fflam efo'r geiriau yma o hyd. Mae o'n, mae o'n, mae o'n ddyluniad um, trawiadol iawn, ond ella chydig bach yn gymleth i'w roed o ar het, dweud y gwir, yr anffodus. Wedyn, Penny Grais, Ysgol y Dderwen, Caerfyrddin. Da ni'n hoff iawn o'r lliwiau ar hon, a'r geiriau yma o hyd yn mynd o gwmpas y band canol. A mae'r galon efo Bathin efo Bathodyn Cymru yn ganol y uh, galon yn wych hefyd. A di'r ysgrifen man wrth dop yr het ddim yn ymarferol, ond sa'n bosib roed hwnna ar y label ar ymyl yr het. Wedyn, um, Ifan Alun Midwood o Morfa Nefyn, Ysgol Uwchradd Botwnog, mae hwn yn gynllun crefftus iawn y ffordd mae'n cyfuno lliwiau a, a dyluniad cyd tîm Cymru a defnydd dyfeisgar hefyd o'r cyw am Qatar a'r flwyddyn 2020. Mae'n ma ddyluniad clefar iawn, hynod o drawiadol, ond eto, ella chydig bach yn gymleth i roed hwn i gyd ar, ar het. Wedyn, Lili Wen Morgan o Ruthun, Mae hwn yn syml ac yn drawiadol. Lliwiau Cymru yn amlwg a'r geiriau hen wlad fan haden sefyll allan yn erbyn y cefndir du. Dyn ni'n hoff iawn o hwn. A dwi'n hoffi'r cynllun pel droed ar, ar dop yr het hefyd, ond eto mae'n bosib fysa hwn yn creu problem efo cynhyrchu'r het. A ond pedwar, fel dyn ni dweud, dyn ni wrth yn bod efo'r pedwar het yma, a fysa unrhyw un o'n wedi gallu ennill, fysa ni'n hapus iawn. Uh, ond mewn cystadleuaeth safonol iawn, yr enillydd ydy Penny Grais o Ysgol y Dderwen Caerfyrddin. Llongyfarchiadau i Penny.
Uh, Llon gyfrchiadau enfawr i ti, Penny, a Tim, ti yw'r gŵr fydd yn gyfrifol am, am greu'r het. Felly, os, os cwpl o sylwadau dy ti am dyluniad Penny? Um, Wel, dau peth, really. Um, obviously, mae'n e link i Gareth Bale efo'r calon. ac um, y lliwiau hefyd, ond uh, dwi'n meddwl mae jyst, jyst sefyll allan, really, a bydd y, y fer geiriau ar y top, mynd ar tab ar yr ochr, so bydd o'n sefyll allan ar yr ochr hefyd, just dim, dim just y ffrant o'r het hefyd, so da iawn i ti.
Helo, fy enw i yw Penny Grice a dwi'n disgybl yn Ysgol y Ddenwen. Rwyf wedi bod yn rhan o'r Wal Goch ers pan oeddwn yn ddwy oed a dwi'n joio cefnogi Cymru. Diolch yn fawr iawn am dewis fy het bwced, dwi yn gyffroes iawn. Come on Cymru!